Magtymgulyň mazarynyň başynda Edebiýatyň giň aýdyň gijesinde Iň nurana ýyldyz ussady gördüm. Gök bulut aý guwanyp dur adyna Nurlarynda gyzgyn şöhraty gördüm. Edebiýat bag bolsa sen bir bagyban. Güller seni görse oýnap näz etýär. Bu bagyň Isasy sen gyzgyn demiň gury agaclara jan berip ýaz etýär. Sähramyzda akyp duran çeşmesiň, Irfany garlan durudyr suwuň, Bir damja suw bolup ýoluňa çyksam, Birigip bir aksam, beýik arzuwym. Seni görmek beýik arzuwym bolup, Niýet etdim saňa garşy gitmäge. Ýola çykdym, deňiz meni çagyrdy, Nirä barýaň, kimden habar tutmaga? Maksadym ak tokaý, sowgatym goşgy. Ýoldaşym gaý-güllere galan ýürek, Ýazyň ýüzün görmän gül açylmaz Pyragy ýazymdyr didary gerek. Deňiz joşa geldi eý juwan oglan, Käşgi seniň ýeriňe men ugrardym. Käşki ýerimden süýşmegi başardym, onda daglary süýşürip ýörärdim. Meniň-de arzuwym onuň didary. Gomlarymda Pyragynyň ady bar, uçmak islär gomlarym ganat kakyp didar üçin höwesli perýady bar. Men ejiz gitmäge, ýola düşmäge. Mazaryna ýetir deňiz salamyn, Diýgin deňiz aram tapmaz hiç haçan, Çünki joşa salýar seniň kelamyň. Joşguly deňiziň gyzgyn sowgatyn Daňdym hyýalymyň bukjajygynda. Ugradym, ýöredim sagatlar boýy Uzak ýollar, depe-çöller öňümde. Etrege duşuşdym gaýşaryp ýöräp Mestana şahyr dek joşup duranmyş Aýlanyp-towlanyp serhoş ýörüp Aýaklary her ýan çaşyp duranmyş. Gygyrdym-eý, Etrek, ýagdaýyň niçik? Içäýmediň külli älem meýini? Ýüzüm gözläp, ýylgyrdy durdy Etrek, Gözlerinde gördüm dünýäň toýuny. Diýdi, Eý, mysafyr, men bir kebelek, Ýanymdaky ýatan bossana gülýär. Şahyr ýatyr meýlerçip ýanymda Men meýiň iysinden mestana gülýär Diýdim gül sen hemişelik gülüp gez Belki seniň gülkiň ýaýrasyn dünýä Belkem seniň ýaly saýrasyn dünýä Joşalyp towlanyp oýnasyn dünýä. Mazary ýakynlap baran mahalym, gözlerim berk duran depäni gördi. Mähirli şemal gujagyna basan gursagy ýalňyç sährany gördi. Depe diýdi, Ölüm bolmaz bu ýerde. Bu mekan sarsmazlaryň saraýydyr. Sähra diýdi, Görüň, yşkyň ysy bar, haýran ýatan aşyklaryň jaýydyr. Depeler seretýär beýik ussada. Guwanyp ýatyr ol giň piýazanda. Bulutlary jem bolup gelip her ýandan nazar salyp durlar açyk asmana. Gün ýol açyp bulutlaň arasyndan goý menem göreýin diýip göz tikýär. Çeşmesinden bedre-bedre nur alyp iň gözel nurlary üstüne dökýär. Magtymguly, gül mazaryň daşynda. Gördüm ak ýürekli ýer asmany Barlygyňa guwanyp dur tebigat ýöne arman Görmedim bir ynsany. Ol gün diňe şemal seni öpýärdi. Adyň tutup saýran diňe etrekdi. Aýlanýardy kebelekler daşyňa. Adamlaram oň ýanynda gerekdi. Sen tükenmez hazyna goýduň bize. Iliň üçin peda kyldyň ömrüňi, Göz ýaşyňdan ile diwan biçerdiň. Hany iliň, görsedim men birini. Şol mahal gulagyma hoş owaz geldi, Magtymguly iliň ýürek tarydyr. Şahyryň ýatan ýeri bir bu ýer däl, her päk ýürek ussadyň mazardyr. Seredemde görsem depämde guşlar, töwerekde depe sähra gygyrýar. Uzakdan etrigiň sesi eşdilýär, bir bular däl külli dünýä gygyrýar.

Bir damja bermeýiňden goý içeýin Mes bolup taşlaýyn fanynyň derdin Deňizden söz etdim köp oýa batdym Müň hili hyýallar girdi başyma Müň hili arzuwlar müň hili duýgy Ganat kakyp aýlandylar daşyma. Tawgatym goşgyny saňa hödürläp, Dertleş bolup ençe sagat durdum men. Gaýtjak wagtym sada sowgatym ýerine Müň bukja duýgyny sowgat berdiň sen. Gyzgyn hormat bile hoşlaşyp gaýtdym, Senden daş düşmeli, gözümi ýaş aldy. Agyr ýürek bile ýollar ýöredim.

Daş düşsekdi emma seni undamak. Pendiň alyp ýalkamyňda ýaşaýan. Ýok daş dälsiň senden ýakyn ynsan ýok. Ýüregimiziň tolkunynda ýaşaýan. Türkmensähra müň dokuz ýüz togsanynjy ýyl.